mi cu tuchun can ah kan zapi ten i rual ṭio ka kan duhmi ka chim hlan ah bia kan hal tu hna lai tukum kum thong ni le kule lia mu ve kan khrihfa caah thangtar ka thim mi kha zei na si Kan kut kan nem kita lai Stipa ah kan dan bom bok se. Alum le to ma the lo ki tam ti mu lo liwa na man sim kho mi chu kan dan lom tuk. Minung hai long se lo in Pathian hmai ah aa felmi. Phun a kan chim si ahcun minung hmai lawng ah zumh awtlakmi si loin Pathian hmai ah zumh awtlakmi mu to be being faithful mu being faithful not only before the people but also before God mu minung a cheu cu minung hmai lo kan fail cu zu sia pang hmai e hin aho dah fir ngam lai ma bantuk minung hi nan ti kip tuk lai lo me asina ti zu sia pang lu cu kan fir ngam cu si lo me cucu minung kan tapa wa si sinain zumtu pathian dawmi thiang thlarau ngimi hna cu ve zu sia pa um nak rong sa lo zu sia pa um lo liu can zong kha a fel mi zung aw tlak mi kan si ding kha tukum ah kan biak tlak ta si au man i thongthla na chim ri rual te karwa thongthla chim lan liam cang lai neste or cu mai kum cu atlang bu khat ka tar than lai thongthla chim mi zong nih chim khon ni zuam la mu la

Nikum ah khan ve kan hnu lei ah khan kan biatlangtar cu minung hmailawng ah zumh awtlakmi si loin Pathian hmailawng ah zumh awtlak a simi ti khi biatlang kan tar i tuchun ah kan ruah dimi cu thil hmete ah zumh awtlak a simi

Luke 16:10 ti le Laica cun thil hmete ah zumhawtlak a simi cu thil ngan zongah zumhawtlak a si tawn an si tawn thil hmete ah a hrokhrawlmi cu thil ngan zongah an hrokhrawl tawn mirang holh kan chim cia cun who is faithful in a very needed thing is

Dishonest in much. Mah ca khan ve tuchun ah chim kan um cu it is very important to be very faithful in the leader things. Thil me te khan ve zum awk tlak te um kha ve tuchun chan ha chim kan um sim. Le Pathian a zum in ah cu Pathian a zum in ah cu thil ngan a biapi mi lawng ah khan zumh awlak an si lo thil he te zong ah khan zumh awlak an si timi kha aa tu chun caan ah van chim kan um i sem le Pathian nih hin ti Pathian nih hin na ziaza a ṭha maw a ṭha lo ti hi thil nganpi khin a kan ṭhial si lo a kan hneksak lo thil hmete a thil hmete khin a kan kan hneksak mu le

Cun what do you choose ka sa zeidah nai thim silome macun ve what what do you decide zeitin zeidah biakhiah na tu timi te hna khi ni fatin te your daily life mo ni fatin te na nunnak te khi ve bawipa nih an zoh le ma kha zumh awtlak na si maw si lo ti khi bawipa nih an text mi cu si Salome le amah nih fatin te na nunnak ah khan zumh aw tlak te na si si ahcun nangmah cu Pathian hmaiah zumh aw tlakmi na si. Bawipa nih khan ve nangmah kha an zumh cang. You are trustworthy to God. Nangmah cu zumhawtlakmi na si ṭha si bawi ti. Zumhawtlakmi ti cu ṭha si bawi ti. Sil mui you are faithful mu le makha ve a biapi ngaimi cu si. Tahchunhnak ah, for example, kha ve nungak pawl nih khan nungak pawl nih khan tlangval thim ding nan si hnga. Tlangval thim ka timi cu aw aw fi na share ta. le pakhat nih khan sim lai mah pa khi a rum tuk hana veli ri khi an ti lai a rum tuk an ti lai han ha hui udani ani cu atitan no sang tuk an ti lai men an ti lai asinain ama cu he is unfaithful ama cu zung aw tlak lo si te cun nan nan van tuk lai ma nan van tuk lai cu Le rumnak kan timi vialte hna, fimnak kan timi vialte hna na i ti, ve minung zong nih kan hnu deuhmi cu zeitiah cun ve zumh awtlakmi simi khi si. Cucaah cun zumh awtlak sinak kan timi hi ve a biapi tukmi si. Le tuk sucan ah van chim kan ummi cu aho kong na si tiah cun Joseph kong si. Joseph nih zumh awtlak a sinak kong kan chimnak ah le Joseph zumhawtlak sinak hi ve mirang holy an chim tikah zeitin an ti tiah cun integrity tiah an ti. Integrity kan timi cu Laiholh kan leh si ahcun a dimi ziaza mu a dimi ziaza le requirement timi pa nih chimmi cu zeitin tiah cun God uses leader things to test your integrity na ziaza hi a ting maw ting lo timi hi thil hmetete khamon nan hmang in pathian in a kan an ṭhensi lai tiah a ti reward an timi pa nih hin cucaah cun integrity tiah kan timi cu definition a sullam an pek tikah khin zeitin dan pek ti ahcun ve mi nih na hmuhnak ah na ziaza le mi nih na hmuh lonak ah na ziaza kha ai dan lo i a um thiammi Na chungah na ruahmi le na kai na chimmi ai danh lomi kha ve integrity a dimi ziaza tiah kan timi cu si ti si cheukhat cu ve mi nih na hmuh na khan kan zia ṭha asinain mi nih kan hmuh lo na khan kan zia chia kan fir kan khu si lo me makha ve makha zumtu hna nih si awk si lo ti God says you every place Cia Pathian nih khin nangmah cu zei khoika na um pawl khan an hmu peng cu kan Pathian cu khoika na um zongah na hmu mi si ti kha ve zumtu hna nih kan theih awk si ma cun kan chungah kan ruahmi zong kha Pathian nih kan theih cu cucahcun ve zumtu hna kan ziaza cu integrity a ngeimi si awk si a dingmi ziaza a ngeimi kan si awk si timi kha tuchun caan ah chim ka duh le dictionary pakhat ahcun zeidah ti te ahcun high moral principle integrity means high moral principle ziaza ma te hi ka ziaza si te i tleihmi te nge khin maka khoi ka um zong ah khan ai thleng ti lo

Le makah khroi kan tuah min lak khual sal zong kha na hleng ti lo makha ve a ding ni ziaza integrity tiah mirang calling an chim si makha Joseph nunnak ah um tian ti le makha Joseph kong kha tu chuna kan ruan ha lai a pakhat nang ah chim kan mi cho Joseph chu nawl an ngai ke Genesis sawmthum le pasarih sawmthum le pasarih hlenin nak le hlenin nak ka rel to la Sawmthum le pasarih hlehnihnak le hlehnihnak in ka rel lai. Kha Josef kong ka rel lai. An pa saṭil run khalh awkah khan Josef unau pawl cu Sekhem ah khan an va kal i Israel nih Josef cu a thawh i, Na ule cu Sekhem ah saṭil an khalh hna i tim law an sinah kan thah lai, ti Josef nih cun kaa thim ko tiah a leh. An pa nih cun a tho i va kal law na ule kha an dam maw dam lo va zoh hna law saṭil zong kha annih can maw can lo va zoh hna cun bia rak ka phor te tiah a ti. Cuticun a pa nih khan Hebron nelrawl ah khan a thlah ti a si. le Josef kha ve Josef kha a pa, a pa nih a ule kha va zo ni ah khan a rian a fial a Jakob za va he ta Josef faren Horis cu Josef pa cu ha Isang mo

Asinain Joseph cu na hai ti lo han ne tei ke ah a va kal cu a va kal le a ule kha va zoh hna cu le a pa nih a fial mi kha ngai caah khan Joseph cu ve a pa ma ma pa pa ca khan zum awtak si Joseph is very faithful to his father because he obey his father a pa nawl kha ngai ca khan ni cu zum awtak si cu Cu a pa nawl kha ngai lo i an khi nem te tuah mu khi a al sia cun a nawl ngai lo sia cun amah kha pa za khan faithful si kho lo makha ve pakhat dang ah kan hmuhmi si a pahnih hna kha kan chim ka duhmi cu zeititiah cun sawmthum le ah sawmthum le pasarih ah khan sawmthum le pasarih ah khan zeitindah tiah cun kum hlei sarih a simi tlangval Josef cu a unau pawl a pa nupi Bila le Zilpa fapa hna he khan tuu le meheh an cong ton i a u nau pawl nih thil ṭhalo an tuahmi kha a pa cu a chim tawn. Bila le Zilpa i a fale a dang Jakob a fale dang hna cu a pa um lo nak khan thil ṭhalo an tuah. Asinain Josef cu a pa um lo zongah khan a pa nu loin kha

cang cucaah cun chim kan duhmi cu ne ti cun na pa na nu le na pa kha nangmah sinah nan peng lai lo han di ke varim me ding ne foreigner ba a ike me me dai althi ke sa men tu mo sien sien na va mama civilian va papa civilian sa atai chin da papa ka nu ne dumi ka pa ni dumi timi kha na nu le na pa um lo caan zongah khan ti na ngai na tuah thiam si ahcun ma kha le nu le pa nawl ngai mi si nangmah cu faithful zum aw tak mi si pathian nawl ngai kan timi zong hi tatak tia cu ti ve pathian ni kha ma ka tuah lo tiah a kan ti di lo cu kan nunna khan sihmanhsehlaw pathian nawl ngai mi hna cu hi hi pathian ni tuah u si tiah a kan duhpimi kan hngalh cu maka pathian in tua tiah an kan duhpimi an hngalh khawh lomi hna kha faithful zumhawtlakmi si kho pathian mah zumhawtlak na sinak nei ca cun mai pathian duhnak si mai pathian duhlonak si tiah na hngalh i pathian nong na ngai le lawngah khan you are faithful to God pathian caah khan nangmah cu zumhawtlak na si

Ka Josef cu a ule nih khan a ule nih khan ve an lak le tikhor chungah an thlak cu a ule nih khan an zuat le a tikhor chungah an thlak le an chuah ṭhan le khuakat an zuat Izipt ram ah an zuat Izipt ram ah khan a va phak le Potifar Potifar nih a cawk le mah kha khan sal rian a ṭuan a umpi mi pong a ummi vialte hna cu zei bantuk pawl si cu Pathian a zum lomi lawng te a si ima Pathian a zum lomi na si tikah khan an nuphu zong a dang cang cu cute an nuphu zong a dang tikah khan zum lo tu hna nih ve Pathian an zum lo tikah khan amah zong kha zum lo in um kho ve cu no han

a zumnak kong kha kaltak khuvi cu asinain na kaltak maw Joseph nai kaltak hallelujah cucu Norway rama kan um cu kan ni hi zumlo tu pawng kan um cu zumlo tu na pawng kan um le anmah hi an ṭhangcho tuk Pathian an zumlo nain nan lawm tuk anmah kha zo in Pathian zong kaltak khawh si cu asinain Joseph cu kaltak lo kan ni zong cu Amah bantuk khin Josef bantuk khan kan zum nain kaltak loin kan um si ahcun ve kanmah zong kha zum awtlak kan si. Cucacun zum awtlakmi kan timi cu ve a zum lo tu hmai ah kan um zong kan zumnak kaltak loin a ummi hna khi ve a si. Le Baibal ca hi ca ka ṭialmi hi ve ka zawn hi mu nan rel nan siang ko lai te ka zum. Le a hlan hawin the fast seek through

Makcunic tuan hrim hua pei zerh ding si lo. E o China i tuan lo in zarpi ning Pathian thang ṭhat hi Khrihfa nu chan ze za si cu. Cucahcun ve Bawipa nih tangka lo in a chian hna lai lo, rawl lo in chian hna lai lo, Pathian nih bochan lai le Josef cu ramdang ah um zongah khan ti ve a zumhnak kha aa tlaih peng. Hihi ka zumh ka, ka nunpi awk si timi kha ai tlaih, tlaih peng timi kha chim ka duh. La zu ding mi pong ah nan um kho asiat tin zu nan ding lai lo mu le nu le pa sual na tuami pong ah nan um kho asinatin nan nik cu le ve makha nan chong ve lai lo cucu Joseph nih anu nak ah kan hmu mi si a pathum nak ah chim ka dum mi cu zai te cun ve Josef cu ve Potifar caah khan zumhawk tlak a si. Le Josef cu Potifar caah khan zumhawk tlak a si i zeitindah an ti ti ahcun Potifar caah zumhawk tlak a sinak kong hi aa sawmthum le Genesis sawmthum le pakua aa ṭial. Sawmthum le pakua aa ṭial i zeitindah a ti ti ahcun ka van i rel hrim hna le mu. Cang li nakin cang thu na ka rela. Bawipa nih Josef cu a umpi i zei a tuahnak hmanh ah Bawipa nih a tlam a tlingter ti kha a Bawipa nih cun a hmuh. Potifar cu Josef cungah khan a lung a tling i a rianṭuan ni zong kha a duh ni a si. Cucaah cun a inn le a ngeimi thil vialte zohkhentu ah a chiah. Silome Josef cu ve zumawtlak ti in um. Cucaah cun a ngeimi thil vialte hna kha Josef cungah ka chiah thiam ngam cu. Josef a uh, very chasuoti for uh, Potiphar mu pa Potiphar ca khan cucacun a ngeimi vialte kha a pek cu uh, Joseph hi uh, Nekel thi Potiphar no Potiphar a, a to kha Joseph nih a ken cu zeicun a zumh tuca khan a ngeimi thil vialte hna kha amah dumi te nih a tong ṭham lai ti kha a hngalh caah khan a si Le cangruh hna ka rel ah Potifar nih cun a ngeimi thil vialte cu Josef kut chungah a chiah dih ko i a e awk rawl ti dah lo kha cu a dang zeihmanh a lungre aa themi um lo ti. Amah tluk cun ve Potifar kha Potifar nih Josef khi a zumh. Zeicun ve amah khi Potifar cu Josef Josef cu Potifar ca khan zumh awk tlak si caah a si. Cucaah cun America zong na chim ka duhmi cu zeitiah ahcun na boss caah vel zumh awtlak ka si. No, vel na ṭiṭuanak zong ka ti ve boss ca zong kha zumh awtlak te nan si hau. Kan nih cu Thiang Thlarau nih mi Pathian fale dawh kan si ko cu. Tangka hmuh ding lawng kan rian a ṭuanmi si loin kan kan ve kan company caah zumh awtlakmi te kan si ding kha a hau. Cucu ve Josef nunnak ah kan hmuhmi si. Le pali dang ah van chim ka duhmi cu zeitik tiah cun Joseph cu sual tuah ding caan ṭha hmu ko nain sual a tuah lo a zam tak. Mah mah khi khoikadah kan hmuh ti ahcun khoikadah kan hmuh ti ahcun ve Genesis som thum le pakua tanglei kha aa ṭial ṭhiam ko. Le Joseph hi mui dawh si hal a veli handsome zang handsome men. Anih cu ve mui dawh taktak si

Anih kha Pathian kha ti cu Bawipa kha ti le ahohmanh ka hmu lo zongah khan a Bawipa nih ka hmu ko ti kha a ruah caah khan anih kha ve sualnak tu a ngam. Le cucaah cun zumhawtlakmi tiah zumhawtlakmi sinak tiah kan timi cu zei a si tiah cun zumhawtlakmi sinak kan timi cu zei a si tiah cun sual tuahnak ding caan ṭha na hmu lo caah sual na tuah lomi kha zumhawtlakmi na si le si lo ai fiang rih lo mu.

sang aso no tu force sangsa o sinda met vis du ike sinda sang te be thi tu a through vai dia nangma ka zum o tak na city khi alang tar chu chu joseph nun nak ka hmu mi si sual tu ne chan tham ko sina te na sual mo nai sual lo Cucaah khan Josef cu Pathian nih a zumh i khoika dah chiah ti ahcun Faro siangpahrang changtu Nestle deh i khong nge ka sang i Egypt kha a ngah khawhnak a si. Cucaah cun Josef cu li te thing a thil mi te ah khan zumh awtlak si caah khan ve amah cu te Bawipa nih a zumh. Le Zu ding awk a um lo caah zu naa cawk kho lo caah zu na ding lomi kha zu ding lo si hlah. Zu zong naa cawk kho ko lai. Macun zu ding awk zong tampi ko lai. Cu lio ah khan Pathian na ṭihdah i Bawipa naa bochan i zu ding lo na ummi kha Bawipa caah zu aw tlak na sinak si timi kha chim ka duh. La tahchunhnak ah for example atu hi Khup Estratenak hi Khup Estratenak hi a leng ah khan ve ke vale khin sia chu mu aleng le khe vale an sia chu mu vale an zuar mi kha an sia le ma kha in chungah khan ve aman pek chu tun khan man van pek i tum ni na tum thu na kan kan la khan an ka thei lo chu silo me e a human ka thei lo liwa khan ti ve a thli tin na lak le mo sia chu na lak ku eh a human in hmu lai lo eh asina tin zum tu na chu ama pantuk ve sual kho mi a khan a boipa ni kam hu ti ti ve nan nu ni kha bi pingai mi chu

Ceunak hi mi vialte min kan hmaizah awk a si i nule nuleva hi zumh awk tlak an si veve awk a si. Nulepa sualnak a tuahmi hna le va cung i pa aa duhmi hna cu Pathian nih bia a ceih hna lai. Cucu Baibal cak bak si. Baibal cak kha zum na in na tleih lai. Silam e. Le ve Norway pawl cu zum lo tu an si le ve andu puan um ko la sina ti kan ni cu zum tu kan si cu.

E thian hi Pathian nih an duh lo. Pathian nih a hna tlakmi si lo. Cucaah cun ven nan i ralring peng. Zumhawktlakmi kan sinak kan timi te cu amah tehte nak hin ai thawk cu. Cucaah cun ve pa nih maw nu dang vual lai u ci. Nu nih maw pa dang vual lai u ci. Macun ve kan fa nih zong nih khan ve i ṭhen ṭhan ding ah maw nupi ṭhi lai u ci, va nge lai u ci. Ralri tein tlangval nan kawl la.

Vietnam nganpi cu zei na si ti ahcun kha ve nu na wer ma ma he lai hon va zot to come on lai hon zum nu le vai then sil asi ka si maw nu le vai then khi oh sil khi mo sil ni khan sil ram ma familia san ram ma familia sa chungkhar ah kan ti thinlung a rawk mu thinlung a rawk kan timi cu ve an fale na khin tha kho ti lo fale ziaza a rawk cu mu fale an ziaza zong khi a rawk cu nule pa then na khi sikuai zong khi thi cu le Norway ram ah khiti in tha tha na na sak cu an sak le nule pa na then tika khan ve an in khan zo khen kho ti lo cu passport kho ti lo cu cu tika khan ve khi zeitin tilai An inn khan zuar lemmang cu cucaah cun inn ṭhaṭha hna an zuarmi khi zeiruat an zuar tiah cun nu le va nih ṭhen ca a si cu cucaah cun nu le va i ṭhen hi pathian nih an um lo lawng si lo zei a si tiah cun ve fale chungkhar zong khi a rawk fale zial zong khi a rawk sipuan zong khi a rawk cu cucaah cun Baibal caan i timi cu God has joined together no person is to separate Bawipa nih a phunmi hna cu ahohmanh ṭhen ti hna lai a si ti cucaah cun ve

e ma thu ka chim na e e ma thu ka chim na e ve na theih lo sia cun nan su tuk la khe atu ah hin atu ah hin nupi ti i thim lo nan mah bantuk sin lo nupi thin lo nunga i thim lo te ar ka tim lo ke cu pakhat nak ah sa ka pek ding cu laimi ka kai thim la Zeicun Lai min sia cun ve ke kan khuaruhnak hi niti phuru sen awti phuru sen cu aa lo cang ma kha. Ma cun kan ei ding kha aa lo cang. Ma cun kan hmu ning khi tampi aa lo cang. A cu tikah khan chungkhar ah khua kan sak tikah khan mi a pe tere ka sang mi tere problem.

Zeicun a sumro tu nai nan nan in tum lai le biagi man an phak ti lai lo cu na innchungkhar cu chia sannak ruah tum cang lai cu cuca cun a tua hin ti nan nupi zum ve ca khan nan nupi thong khin biagi nan phak cu nan va zum ve ca khan nan zum nan tha zong a der leu zong kha nan val in tha zong na pek hna le biagi te hna nan phak cu silome Cucacun ve nule va dirti lolong ah khin kal post cu keimah zong hin Pathian rian ka ṭuan khomi hi Debora nan ṭhawng si ve cu. Ya, mi kuna som evangelist. Han thal ta thil mai phom mo kan ok khame le no. Deborah mi kan thong thla ka chim ping le keima zong kha ve tha zong ka ngah mi cu si lo me cucacun ve nu le pa zumnak aa khat mi that same religion sa that same religion it is very important nangmah kha chungkhar problem na ngei nu ahcun te sikis don ra chuah le cu cucacun ve mahe ve zumawtak si na kan timi cu ve makha mate hna khi an si a panga na piatana program laka pathian azum joseph chu joseph through po i palan problem na

yang khansial te a trist ki cang kan ngei chia ki cu kan ngei chia ba na bu ni mu be in thun ha sero nan tu le ma nan tu le luk chu mu bien tu chu le ma za khan ani chu sal rian chu chu

problem piatana tampi a tong piatana tampi a tong asinatein atu piatana lak ahcun zeidah tuah te cun han ho le fast thru pocket bawipa kha ai zum ave ai zum peng Zeiruahti cun Josef nih ra thei seh law tiah ka ruah ka ruahmi cu ve ka tonmi thil ṭhalo vialte hna hi thil ṭha Bawipa nih canter ko ti ra thei seh law ka langhtermi si. A har tuk cu piantana pakhat te ka tonmi hmanh ka celh lo si amah bantukin ra tong ning law Pathian nih ka zum kho lai maw ti ka ruah kho lo. Khi cu ka ka zumnak ah kan hme mi cu mu tlawmpal ti ka zaw hin ka thim ha mu ka ti cu mah cu ka ka zumnak he teng zu se bantuk thil hi tong ning law pathian ka zum khu nga maw no kan rel thi tu na la ve han hold fast timi kan rel tu na la one two three han hold the fast sit to for good

La Genesis Genesis a som nga ka kula ka zeite a ṭil te cun nan mah nih keimah ca hin ti thil ṭhalo nan khan sihmanhsehlaw cu nan thil ṭhalo khan mi cu Bawipa nih thil ṭha a canter hi minung vialte khamnak ding ca an si ti mirang cai kan mirang cai kan rel ṭi tu hna la maw one two three Hi in vehve Joseph ma ma ta hi mu ma ta hi Joseph sa thil Hans brother ne Hans brother ne mu be also foro de sa also casta also sel sulta ham til Egypt me Hans sa thil Hans sa thil Hans problem ne brother ne uk le sinah khan tim hna si le hi vialte ah khin keimah ka zum khawh na zum na hi ka kal khawh na cu hi ruang te hi si tiah a timi hi amah te hi si kha mirang cai ka rel tik tu na la one two three you intended to help me but God turned your evil into good to save the lives of many people which is being done Nanmah nih thil thinlung nan khanmi hna i thil ṭha Pathian nih a canter tiah a ti. Le Rom Rom dal viet cang kule cang rian nai kan zosi ahcun Pathian nih amah dawhmi hna le amah nih aa timi hna aa tinmi nih a kawhmi hna caah cun zeizong vialte hi a ṭha lei a serpiak ko ko hna ti kha kan hngalh ding. I amah hi ran hngalh seh rua lo. hi atu ni thil vialte na ap pinah khin ve bawipa nih Egypt siangpahrang changtu kirngun a phakter na ni ong ko ti hi ve ran khan che lo lo atatak ya chun au le ni thil thil tu mi na kong Egypt siangpahrang na chang tar tu si chu cuca chu tu chun cha na na dam lo na na na zofa na na piat tan na na tong mi vialte na ya tatak ya chun na zum na thang na ding that chuan na cho na ding nun zia na thiam na ding lo an si ko chu

Cuca cun ve tu cu can ah chim ka duhmi cu na ruang nang hal lo zong na tonmi kha ruang nang hal lo zong ah khan bawipa kha sun ko pathian nih khan a fale na ca khan zeiti man ah thil ṭhalo khan bal lo thil ṭhalo tiah kan ruahmi man khi thil ṭha la cang ter tu cu kan pathian si cuca cun ve chim ka duhmi cu believe in God even though you do not the reason 啥

hi Pathian bia in nan sinah chim ka duhmi si tha ka cam tal ah a lianngan mi kan biakmi kan Bawipa kan Pathian tuchun caan zuan bia i hrom bia caan ṭha na kan pek caah lawm na tampi ka ngei a chimtu keimah lila zong nih Bawipa an hawl zong ka thiam lo Bawipa thimcia zong ka thiam lo, sihmanhsehlaw Thiang Thlarau nangmah ka na bochan. Bawipa, nifatin te ka nun ah hin thil me tete ah hin zumh awtlak tin karhlanmi a nungmi kan si khawna ding caah nangmah nih kan umpi law na bia hi kan nunnak ah Bawipa nangmah nih thlaici ṭha bantukin kiuter hram ko tiah na sinah thla kan cam. Chungkhar ah Bawipa kar kan hlannak ah an siangkainak ah kan rianṭuannak ah thil hme tete tiang in zumhawtlak tein karhlanmi kan si khawh na ring caah thil hmete ah zumhawtlak a simi cu thil ngan zong ah zumhawtlak an si tiah na bia in kan ti bantukin karhlanmi kan si khawh na ring caah nangmah in thluachuahnak kan pe ṭhan ko tiah na sinah thla kan cam kan nunnak le kan caan zeizong vialte na kuthiang chung kan a chan Jesuh Khrih min bochan i sinah lawm le thla kan cam ka biamin ka bawi bang Amen